2021 krut d'Elisabeth Schilling de Lëtzebuerger Danzpräis iwwerreecht. Lo hëlt eis Dänzerin a Choreographin mat hannert d'Kulisse vun hire leschte Kreatiounen. Sänger, Songwriter a Produzent. Den Tun Tonnar oder Turn Up Tun gëtt eis en Abléck a säi kreative Schafungsprozess. De Raphaël Tanios huet dëst Joer de Prix Jeunes Talents vum CAL gewonnen. Mir dauche mat him a seng kënschtleresch Welt an. An den 90 Sekonne kritt Dir e Virgeschmaach op déi lescht Kreatioun vum Kapuzinertheater, The Writer.

Mee elo e Projet vun esou enger Envergure wéi elo hei all déi 18 Ligeti-Etüden, dat Hunn ech bis elo nach net gemat an ech muss soen wat ganz witzeg ass, dat ass d'Elisabeth huet mer eng Mail geschriwwen ob ech wéilt mat un deem Projet sinn an et war den Dag wou ech déi éischte Kéier déi 18 Etuden am Concert gespillt hunn zu London. Hunn ech geduecht it's a sign an dofir hunn ech du jo gesot. Awer wéi ass dës Also a jetzt zum Beispiel bei Escalier du Diable zählst du das? Weil wir haben ja da so eine Zählstruktur gefunden. Würdet ihr das auch zählen als Pianisten oder einfach nur? Wie wie zählt zählt ihr? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Ach so. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, eins. Nein. So Für mich persönlich war das natürlich ein Riesenerfolg, nach Avignon eingeladen worden zu sein, besonders mit dem Stück, weil das mir sehr am Herzen liegt. Das natürlich
emmer immens, wann ee mierkt, wou ee wierklech e Projet, wou een enorm vill Energie dra gestach huet an deen ee jo wierklech seit laangem Zäit elo matschleeft a mat mat beaarbecht dee ganzen Zäin, datt deen dann iergendwann wierklech en Erfolleg huet. An dann ass et natierlech e bësse blöd, datt zu Avignon keng Plaz fir Piano ass. Mee ech freeë mech awer immens, datt dat fir d'Elisabeth geet an ech hoffen, datt da vläicht aner franséisch Programmateure méi grouss Bünen hunn uecht der Kammer.

Vertige. Ah, Vertige, ja. Vertige, ja. Nicht zu, nicht zu schnell spielen.
Das ist Flucht nach vorn. Wat ech och ganz spannend fannen an där Approche ass, dat ass, ganz vill am modernen Danz gëtt eigentlech nëmmen nach mat, mat Opnam geschafft, wat natierlech vill Virdeeler huet, mee dat jo och Eigentlech, historesch gesinn, ass Danz ëmmer mat Live-Musik gespillt ginn, an et ass jo eigentlech eréischt op deene leschte puer Joerzéngte wou den CD eigentlech an enger Form vun, well et vill méi einfach ass, och geholl ginn ass. An dofir fannen ech dat eigentlech ganz spannend och, dass een, dass een den Danz, e modernen Danz, zäitgenëschen Danz och mat Musik erëm, mat Live-Musik verbënnt.

Zu guter Letzt darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und hoffentlich sehen wir Sie auch mal bei uns im Publikum. Tschüss!
Den Tun Tonnar huet sech iwwert déi lescht Joren als Tënner Tun eng Reputatioun als Museker a Produzent opgebaut an et gesäit net dono aus, wéi wann et an nächster Zäit géif méi roueg ëm e ginn.
Wann ee vun der Lëtzebuerger Musekszeen schwätzt, féiert déi lescht Joren net méi wierklech e Wee laanscht den Tun Tonnar, och bekannt als Turnup Tun. Seng Passioun fir d'Musek krut den eelste Fils vum Serge Tonnar praktesch an d'Wee geluecht.
Also dat hat schonn eng grouss Influenz op mech, ne. Och wann meng Famill trotzdem nach ëmmer meng normal Famill fir mech ass, muss ech soen, dass dass et schonn immens cool war opzewuessen an du has Instrumenter doheem leien, et ass de ganzen Dag Musek gelaf, mir hu vill Musek gelauschtert, ech war ganz fréi schonn op Concerte gaangen an esou. Notamment vu mengem Papp. A klappt alles hei? Jo. D'Influenz vu sengem Papp op de jonke Museker gouf effektiv och bei eis schonn dacks thematiséiert, esou och 2014, wéi den Tun am Live! Planet People war.
Also Virbild natierlech, jo. An och wann elo net esou e bekannte Museker wär, wär ech awer frou, datt et mäi Papp ass. Mir haten e Concert op esou engem Schoulfest gespillt, ech mengen um Athenée, wéi ech bemol esou ugeruff krut, Jo, ob ech net wéilt an den Planet People kommen sou. An ech war sou, oh mäi Gott, wisou dat dann an sou. An si waren sou, jo du hues esou e Lidd erausbruecht, Weltmeeschter. An dat war sou e Lidd wat ech einfach nëmme for fun gemaach hat. A sou ech hu mer geduecht sou, wow, lo ginn ech e Star, mega gäil sou ne. An voilà, dee Moment hunn ech dann och de Philippe kennegeléiert, de Philippe Ernzer, dee mat mer an där Emissioun war. An voilà, am Endeffekt war et net esou wéi ech geduecht hunn. Ech si kee Star ginn an deen Dag sinn ech kee Star ginn. Mee de Philippe Ernzer ass e Star ginn. An et ass einfach sou witzeg ze gesinn, sou datt deen, jo, ech war sou, ok, dee komesche Wiederfräsch do, heen, heen ass einfach den next big thing sou. An do war mer och iergendwéi bewosst ginn, sou, ok, jo, d'Musekszeen zu Lëtzebuerg ass awer nach ëmmer net esou grouss, wéi een et mengt sou. Ech bestellen dech mat Trauer. Firwat gees du aus dem Kapp net raus? Iwwert déi lescht 9 Joer huet sech awer esou munches an der Lëtzebuerger Musekszeen gedoen an och beim Tun. Dat nächst wat bei him um Programm steet ass säin neien Album Real Talk. Dësen ass an zwee Deeler agedeelt, deen éischte kënnt am Abrëll eraus an ass wuertwiertlech e Real Talk, also en éierlechen Echange iwwer verschidde perséinlech Momenter a säi Point de Vue op allgemeng Themen mat deene jidderee sech op engem gewëssene Level identifizéiere kann. Den Album ass entstanen haaptsächlech 2021 an och e bëssen 2022 an déi Zäit war fir mech eng ganz, eng ganz, jo, turbulent Zäit emotional gesinn. An déi Lidder, déi dobäi an där Zäit entstane sinn, déi probéieren ech alleguerten dann an deen Album anzepaken. Boss mein Haus an brauch dofir keng Schlässer.
K, Ech géif de Schlässer net man, ech géif einfach Schlässer man. Boss mein Haus a brauch dofir keng Schlässer. Wooh, dee war dope!
Nieft senger eegener Musek ass den Tun och schonn zanter Joren als Produzent aktiv a schafft mat ville bekannte Gesiichter hei zu Lëtzebuerg, Ewéi zum Beispill den Child oder d'Angel Cara.
Also ech hu fréier wierklech e bësse méi fir mech alleng geschafft an esou a menger Kummer meng Musek gemaach an esou, mee elo schaffen ech vill léiwer och mat anere Leit zesummen an dowéinst sinn ech einfach säit puer Jore vill méi als Produzent ënnerwee an ech wäert mech och an Zukunft nach vill méi dorobber konzentréieren. Voilà, an that's it.
No senge Studien zu Bréissel huet de jonke Moler Raphaël Tanios sech virun e puer Joer erëm zu Lëtzebuerg installéiert an hat och schonn eng Partie Méiglechkeeten auszestellen. Viru kuerzem huet hien elo e wichtege Konschtpräis gewonnen. Raphael Tanios, sou heescht de Gewënner vum Prix du jeune talent vun der Fréijoersausstellung vum CAL. Ech hu mer dat guer net erwaart. Ech hat nach kuerz virdru nach mat engem Kolleeg geschwat, deen och matkomm ass, fir d'Ausstellung kucken ze kommen. Ech hu nach kuerz virdru gefrot huet, Jo, muss dann och iergendwéi e Speech halen? Ech sot, Oh nee, do war ech, dat ass guer kee Problem. An bemol, De Präis ass fir mech, wow, wat soen ech elo, wat maachen ech elo, et ass einfach eng iwwerwältegend gewiescht, och am Vernissage selwer. Gewonnen huet de Rafael ënnert anerem fir säin Triptyque mam Titel Omega Delta Sigma Lunatum, säi Portrait vum Adalbert Boros a seng Kollektioun u gemoolte Momentopnamen. Allgemeng hunn ech alleguer déi Wierker speziell fir déi Ausstellung gemat, déi ech hunn, vum Thema Memento hier, hunn ech am Fong dräi verschidden Aart a Weise gewielt, fir iwwer dat Thema souzesoen ze schwätzen an Saachen ze weisen. Ech hunn also fir d'éischt emol mat engem Portrait ugefaangen, deen den Adalbert Boros duerstellt, den Ingenieur, deen un der Rouder Bréck geschafft huet an déi ganz urban Legend mat sech bréngt. Déi heiten do sinn ech am Fong ausgaange vun der Idee vum Souviens-toi, Erënner dech, Vergiess net, a wann ech eppes net wëll vergiessen, wat maachen ech? Ma ech huelen e Post-it, ech huelen e Memo an schreiwe mer et drop. Deeg, ech si vu klengen Toilen ausgaangen, déi ech och an der Fuerf vu Post-its oder vu Memoen ugestrach hunn. An dono hunn ech da mat Ueleg hunn ech da verschidde Saachen, déi ech entweder net vergiesse wëll oder Souveniren oder Saache fir d'Zukunft, versicht hunn dann deementsprechend duerzestellen. Bei der drëtter, do hunn ech mer am Fong och erëm ganz autobiographesch Themen erausgesicht a versicht do och de Vergiess net an somat zwou, dräi verschidden Aart a Weisen duerzestellen, an zwar de Vergiess net wat hannerun der war, Oder wat deng Vergaangenheet ass. Vergiess net, dass de och am Moment selwer muss liewen. A vergiess net, dass fir d'Zukunft och verschidde Saache mussen en place gesat ginn an esou weider an esou fort.
Seng Passioun fir d'Konscht huet de Raphael scho ganz fréi entdeckt. Ufanks huet hien haaptsächlech gezeechent a war méi realistesch a senger Approche. An der Tëschenzäit konzentréiert hie sech op d'Molen, och wann en vun Zäit zu Zäit och emol gäre mat anere Methoden experimentéiert. Fir mech ass et eng Denkaart a Weis, déi gewiesselt huet mat iwwer d'Zäit, well wann een ufänkt ze léieren, Dann probéiert een realistesch ze molen, probéiert een dat ze molen wat ee fir eis huet, esou realitéitsgetrei wéi méiglech. An dann lues a lues ass dat net méi, war dat net méi am Virdergrond fir mech. Dat heescht ech hunn mer gesot, dass dass am Fong net dat wat ech wëll duerstellen, dass net Tel quel, esou wéi ee e Fotoapparat oder eng Videokamera d'Saache géing gesinn, mee ech wëll de Leit weisen, wéi ech d'Saache gesinn. No senger Ausstellung am Cal geet et fir de Raphael direkt weider. De 17 Mäerz ass de sougenannten Douzième Salon International d'Art Contemporain an der Galerie vum Escher Theater opgaangen, bei där och de Raphael mat e puer Wierker vertrueden ass. Et ass elo dat drëtt Joer, bei deem ech hei matmaachen. An ech hunn am Ufank ganz ënnerschiddlech Saache gewisen, mee mat deem, wat ech elo momentan ausstellen, sinn ech och nach vill méi zefridden, wéi déi Jore virdrun.
De Raphaël Tanios huet mat Zeechnen ugefaangen, ma an Zukunft wäert den Ueleg, Faarf a Pinsel awer seng trei Begleeder bleiwen.

Ech sinn den Tim a schäff de Projet vun der Moderniséierung an dem Ausbau vun der Mierscher Gare. Säit 2019 baue mir hei un engem performanten Pôle d'échange, dee verschidde Verkéiersforme matenee verbënnt. An der Gare verlängeren a verbreede mir eis zwee Quaien, een dovun ass am August 2022 a Betrib gaangen. Zousätzlech Weiche nërdlech a südlech vun der Gare ginn eis méi Flexibilitéit fir den Trafic an Iech als Client méi pünktlech Zich. Duerch d'Lifter an den neie Souterrain sinn eis Quaien ausserdeem barrièrefräi accessibel a mat der moderner Busgare verbonnen. Och de Parking mat iwwer 400 Parkplazen, deen 2023 fäerdeg gëtt, gëtt barrièrefräi ugebonnen. Fir de Fuerplangwiessel am Juni 2023 bitt Miechten eng méi komfortabel, modern an effizient Verbindung fir eis Clienten an oder aus der Stad.
Taff, de Botzprofi fir den Daach, fir d'Fassad a fir d'Terrass. Loosst Iech vun enger gratis Testfläch iwwerzeegen. Dobaussen alles propper. Taff zu Beefort an op taff.lu.
Den Atelier presentéiert Lizzo den drëtte Juli Open Air bei der Luxexpo. Dat wëllt Dir net verpassen! Infoen an Ticketen op atelier.lu.
Goal! De Magasinn fir all Futtballfan op der Tëlee. Ëmmer Méindes mam Top Match vum Weekend, Highlights, Goaler. Mir bleiwe fir Iech um Ball a suivéieren d'Lëtzebuerger Futtballaktualitéit. Goal! Ëmmer Méindes um 8, direkt nom Journal an elo och op rtlplay.lu. D'Emissioun Goal gëtt Iech presentéiert vun der CMCM, Är Gesondheetsmutuelle.
Nom 'Null Null' géint d'Slowakei waart elo mat Portugal de grousse Favorit aus dem Grupp J. Am Stade de Luxembourg kréien d'Rout Léiwen eng schwéier Aufgab a brauchen d'Ënnerstëtzung vun hire Supporter. D'European Qualifiers mam Match Lëtzebuerg, Portugal den Owend vun 20 op 8 un live op rtl Zwee.